Хәерле көн, хәерле кич, минем подписчикларым. Менә без базардан йөреп кайтканча, минем камырым кабарган. Хәзер пешеренергә тотынырга кирәк, пирог ясарга. Менә варенье кичә кайнаттым, карлыган вареньесын. Әйе, менә хәзер мин сезгә обзор ясыйм э, покупок. Әйе, менә без алдык э, икра, икра Зернистые, лососевые, әйе. Рекламировать итеп яттылар, биш штук алсагыз, бирәбез бер меңнән, э, бер меңгә биш штук дип, биш жүз штук алдык без. Әйе, әгәр бер үзең генә алсаң, өч йөз тәңкә иде бугай, әллә өч йөз иллеме, белмим. Әйе, менә алдык без җимешләр, әйе, әйе, монысы э, Кара кимеш алганмын микән, алмаганмын дип торам. Әле алмаганмын, алганмын. Әйе. Менә аннары соң йөзем алдык. Әйе, пешерә, бәлешәргә салам, кабак бәлешенә. Әйе. Аннары соң алдык финики, конфитурнына да ул. Әйе, бер-ике көнгә ашасаң, файдалы. Әйе. Бысы инде кара җимеш, мысы грецкий орех. Йөрәктән файдалы. Бусы кишью әз генә алдык. 1100 килограмм. Кыйммәт алмады күп. Әйе, бусыны 800 тәңкә иде килограмма. Менә шулай иттереп, әби белән бабай акчаларын туздырып кайттылар. Менә мин үземә теге сатулашып яткан яулыкны тәки алдым. Әйе. Мужик та бик риза булмаган иде дә. Баштан яулыкларың бик күп ди, нәрсәгә аласың яулык ди. Әйе. Мәтәм мин яулыкларым күп күбен, но мәтәм мондый юк дим. Әйе, баштан риза булмаган иде. Аннары, аннары ризалашты. Ризалашты. Менә аның кызык кына бер ягы, бер ягы бер төсле чәчәктә, икенче ягын кая. Бик каты уговаривать итте. Әле мин ул яулык янына узып киткән идем. Әмма сатучы менә шундый була ул. Чат ябышты яулык ал дип. Әйе. Менә бу ягы әнә нинди төстә. Әйе. Бу язда әнә икенче чәчәк белән, әйе, хлопок белән вискус бергә ясалган. Әйе, уговор итәргә сорадым, сорадым, тәки итмәде. Ә иремнән мужиктан иттем. Аннары үзенә барып әткәнем дә, ул бит синең мужигың ди, родной ди, родной булгач син бит аны ашатасың, эчертәсең ди. Ә вдруг алмады дип тагын әйтсә ди. Син бит ачуланырга да можешь, ди, ә шатна сказал, ди, мәттә минем андый гадәт юк, конечно да, но аннары тәки риза булды инде. Кызыктым бит, яңалыклардан күп нәрсәм юк. Менә шунарга, вот, вот. Әйе. Киеп күрсәтмим инде. Бер кигәндә төшәр менә фоткага. Ох, красота. Бөтен нәрсәләргә караганда, бусы душам жила, жила титте дә, азыкларына да аның кадәр тегел, ашаман ризык тегел. Ә менә шул җаным Шуны сорады да, менә алып кайтты, мә, мең дә ике йөз тәңкә. Бер тиенгә дә төшми дә. Без сатучылар, ди, без, ди, сатучылар булгач, ди, төшәлмибез, ди, хозяинга эшлибез, ди, төшәлмибез, ди. Азис шуннан соң, Ярар инде, мәтәм, алыйм, мең ике йөз кая китеп, кая бетми, әмма. Менә алган әйбер алганда кала. Аны тузмаса, исән булсаң үзең, насип итсәң, әйе, ничә еллар әле кияләсең. Менә. Этикеткасы. Ком, сикеру, ком дигән нәрсә дигән сүздер инде. Менә мотив ли мотив ли ле мотив культуре культуре. Дөрес укыймы, юкмы? Мин хәрефләрне английсча укымадым, конечно. Немецча гына хәрефләр укыдым, немец дәресе генә уздык без. Әйе, ул миңа бик кирәк тәдәл. Шулай итеп. Ярар, күрдегезме? Менә хәзер без без менә менә шуны попробуем. Ничә көн телевизордан карап яттык, рекламировать итәләр дә итәләр, итәләр дә итәләр. Элек минем иремә кортлар кәленне ни бирәләр? Күчтән эшләп подароклар менә бу икраларга кадәр бирәләр. Әйе. Хәзер бер әйбергә генә калдырдылар. Әйе. Шул. Элек бөтенесен тутырып бирәләр. Конфеты да, ни дә, ярмасы да, лосясы да, сыры да. Ой, нәрсә генә юк инде, бөтен-бөтен нәрсәсе бар. Әй, Аллаһ шөкер. Да ни өчен тагын булырмы, юкмы? Менә шулай итеп, кара ипи белән без хәзер ягып ашыйбыз, Алла бирса. Менә үземә мин бернәрсә юк, картлар көнендә минем. Әйе, әнә мәктәпкә барып аша диделәр дә, потому что безнең организацияне ябып куйдылар. Мин пенсиягә 8 ай кала центр занятости да тордым да, үземне үзем пенсиягә чыгардым мин аннары документлар җыеп. Менә шулай иттереп, Бернәрсәсез калдык. Кешеләр элек картлар көненә бөтенесен алып, нитеп, даже организациягә ашка килеп утыралар. Мин дә мечтать итеп ята идем шулай. Әй, мәтәм без дә пенсиягә чыккач, картлар булгач, мәтәм шулай организациягә килеп, хөрмәтләп, чәйләр эчертеп, ашатып, табыннар киелеп, подароклар сумка тиеп, күтәреп җибәрәләр. Без чыкканда, Алай булмады. Әйе, ише әле күкрәк киеп йөриләр әле, без монда ничә еллар эшләдек дип әйтеп. Әйе, менә шулай иттереп, инде Ходаем, Раббым мысыннан аермасын. Әйе, менә шулай иттереп.